Ka channel min lo thlir sak a, min lo ngaihthlak sak ve thin tu zawng zawng te zawai chungah a lawmthu ka sawi a, ka channel min lo thlir sak ve thin tu te zinga min la subcribe lo in awm a nih chuan khawngaihin subcribe button kha min lo click sak ve hram dawn nia. Rambuai leh Mizoram. Ziak tawh, entling a chhak chhuak. Khawvel indopui vawi nihna a zawh tak hnuah British sorkar chuan a sawi lawk tawh angin India chu chhuahsan tumin a insaseng tan ta a. Chu chuan Mizoram hnamveitute ngaihtuahna leh rilru a la pengin a luah nghal hle mai. British mi leh sa Mizote hmangaih em em tute leh hnamveitute chuan Mizo awmzel dan tur chu ngaihtuah reng rengin mutmawh narhmawha an nei a. tichuan hun lo kal zelin ramin a mamawh ber a nih beiseiin Mizoramah political party a lo ding ta a ni. Mizoram chu mite hmuh leh hriatah ram buai tih tur ang em em la ni lo mahse, ram leh hnam hmangaia hma hun thlirna chang hriate chuan zan mut theih loh leh Mizoram hma hunah eng nge lo thleng ang tih ngaihtuah reng rengin an rilru an seng a. A ruk tak chuan heti hun lai atang daih tawh hian Hnam veitu hmasate rilruah chuan rambuai, Mizo rambuai chu a lo inṭan daih tawh a ni. Mizoramah chuan political party hrang hrang a piang a, hnam hmangaihna rilru avangin tute mai pawh chuan an ngaihdan. Anmahni ngaihdan chu ṭha ber ni a ngaiin, inpawmkhatna lam ai mahin inthindarhna, a ruka thinlung inhlatna chu Mizo hnam rilruah chuan a rawn piang a. Tum thuhmun, ram hmangaihna avanga ke pen ṭheuh ṭheuh chu an kalkawng leh an thil tum a in an tak loh avangin, A lang a pau a, in hmelma leh in haw si lo, in er rukna thinlung chuan a chim hneh viau bawk. Political party a piang zel a, chu chuan kan sawi tawh ang in, that lam aiin that lohna lam, Mizo hnamah leh Mizoram acheng Zofa te thinlungah rah duhawm loh a chhuah nasa telh telh a, ram leh hnam thatna leh hmangaihna lam ai mahin political party inbeihna a nasa a. Thawk khat lai phika chuan political party pakhat chhung atangin buaina a chhuak a, an zinga thenkhat te chuan party chhuahsanin party dang an din belh hial reng a ni. Chutiang khawp chuan kan ramah hian hnam rilru pu leh hnam hmangaia hnam tana ke pen chhuak mi tam tak an awm a, party tam tak a ding reng bawk a ni. Chu chuan in lungrualna lam aiin ram leh hnam rilrua in ngirnghawhna a ti chhuak nasa thung ram kan hmangaia kan vei a, Mahse, kan vei dan leh kan hmangaih dan a inang lo viau lo i si. Nimahsela, hemi chin atang ringawt pawh hian hnam hmangaih leh ram hmangaih thin thinlung pu mi kan ni tih chu a lang chiang hle awm e. Mizo hnam tan hian eng political party nge tha ber ang tih te, eng hian nge kan hnam chhan him ang a, eng hian nge India sorkar laka ta min veng him thei ang tih chu mipui mimir rilru leh thinlunga ri tlut tlut chu a ni. Chutia political party a rawn ding thar te chuan Lalban thu te an au hla a an rawn hmang a, Mizo mipui thinlung a hneh hle mai. Tin, India aiin Burma zawm Mizo te tan a that zawk thu te au hla a rawn hmang an awm bawk. Chutia political party in hma a sawn zel laia a din belh mek lai chuan Mizoramin mau tam a tuar a, heti hun lai hi kum sangkhat zakua sawnga pakua kha a ni. Mizoram chunga thuneitu Assam leh India chuan harsatna tawk mek Mizote chu an en san emaw tih mai turin an ngaihsak loh em em mai a. Ṭanpui tuar Mizote chuan anmahni enkawl tur Assam leh India sorkarin an enkawl danah an lungawi lo em em a, mihring siam ṭhat nan khaw dur a ngai an tih ang deuh khan. He thil lo thleng ṭangpui mau tan pawh hian Mizote hnam chu rawn ṭhawng harin. Hnama in lungrualna nasa zawk rawn keng telin. Tharum tel lo zalenna neih tumna chu an bawh nasa hle mai. Mahse, hlawhtling mai theih a ni si lo. India sorkarin hetiang thuchhuah hmanga zalenna atana beihna hi a phal lo mai ni lovin, tharum hmanga Mizo hnamte tih chimih tum ni awm takin kum sangkhat zakua sawmruk paruk, February thla hlai hawl aṭangin Mizoramah sipai, Assam Rifles, a rawn thawn lut ta chiam a. Chutia tharum tel lo thu chauha zalenna atana an beihna hma an lakna chuan awmzia a nei ta lo a ni. India sorkarin min ngaihsak lo telh telh a, sipai chakna hmanga min awp beh an tumna a ngawrh zual sauh sauh bawk. Heti lai hian Mizo hnam tan tha zawk a nih ring leh beiseiin kum sangkhat zakua sawmruk paruk, February ni sawmhnih pariat ah chuan ram leh hnam tana ram muin, mahni nunna pawh ram leh hnam tana thap ngamin, ram leh hnam tana hreawm pawh tawrh inhuamin, dam leh tlang khatah, thih leh ruam khatah, tih thu khat vuan za zelin Mizo Mipa Ral Do Thei Chin, Mizo National Volunteers, MNV, te chuan an inlum chhuah sanin ramhnuai lam an pan ta a ni. Chhungkuahin harsatna an tawh nasat lai ber tih ila kan sawi sual tam lo mai thei. Chhungkawtin atang chuan inthenna thu sawi rik a ngai a, chhungkawtin hlimna chu chahna leh lungngaihna in a thlak a ni ber mai. Nu leh pa in an phal lo chungte. Nupui fanau chawm ngai leh enkawl ngai tak tak te chu ram leh hnam chhan nan an kal a ngai si a, tap zawih zawih in inhmang tha a ngai a, inhmuh leh inbeihsei lo rilru viau chungin hlim taka in tawk leh turin thu an tiam a. Thenkhat nupui fanau ten an kal ve an phal loh te chuan nupui fanau te mut reh hnuah. Zanlaiah rilruna leh rum vawng vawng chungin ram hnuaiah ram leh hnam chhan turin an liam ve bawk a. Tin, mahni in leh lo kalsan hlei thei lo. A tul chang chang a, ram hmu thei tura thutiam la an awm nual bawk. Heti lai hun hi Mizo National Army, MNA, leh Mizo National Volunteers, MNV, thliar hran a la nih loh avangin, Hnam movement-a a bul tum tawh mnf ram u sawrkar inrelbawlna hnuai a sipai lam inrelbawlna chu a la kal mumal nghal thei rih lo viau a, thlenchin atanga remruatna tla chawp zel a siam turin inpuahchah chungin movement chu a kal ve ta zel a ni. Puro Kunga chuan heti hian a lo ti a, Hei hi kan tum ber lo ni tawh se, mahni ram puanzar hnuaia ding tur leh rinawmna leh huaisenna a inthuam fo hi a lo ti a ni. Mahni ram chhung ngeia Mizote dinhmun a chhiat tak hnu, tharum tel lo zalenna atana beina a hlawh cham tak hnuah chuan tharum leh ral thuam hmanga chanvo dik tak in pe a, mahni a ro inrel thei tura sual chhuah a ngai ta. Chumi hun atan chuan March ni khat, changkhat zakua sumruk paruk ruat a ni a, MNV te chu lo inring lawk tura hriat tir an ni. Ruat lawk akin February ni sawmhnih pariat sangkhat zakua sawmruk paruk zanlai dar sawm pahnih a lo pelh tak hnuah inring lawk ran a awm MNV te chuan an tih tur hailo leh Mizo hnam tana pen chhuak an nihna hma chhuan zelin Mizoram hmun hrang hranga Indian sipai awmte chu an bei nghal a, an camp lak tumin an bawhzui nghal bawk. Hmun tam takah volunteers te chuan hlawhtlinna changin Sipai camp leh police station engemaw zat an la nghe nghe. Kum sangkhat zakua sawmruk paruk March ni khatah Mizoram chu rambuai a lo ni ta a. India sorkarin Mizo National Volunteers, MNV, te chet dan a hriat chuan nasa em em in a bei let nghal a. Kan mi te an ni min ti chung siin ralpui beiin min bei a. Lei sipai mai duh tawk lovin kum sangkhat zakua sawmruk paruk March ni nga Indin ni zing lar sawmah phei chuan jet fighter pali laiin Aizawl a bei a. Bomb vawi engemaw zat thlak a ni. Erkanan leh Rocket te nen khawpui chhung Aizawl chu dimna tel miah lovin an bei a nih kha. Mizo mipui an thla bar em em a. A theih ang angin Aizawl chhuahsan tumin an insa seng a. Mahni remchang dan ang angin pan tur bik mumal hre lovin Aizawl an chhuahsan ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmruk pasarih a lo her chhuah chuan India sipai chet lak dan leh an hnathawh duh danah te Mizo mipui te chu an chep em em a. In leh lo halsak an ni a, ei leh barah an harsa lehzual a. Sawisak hlum leh kah hlum an ni bawk a, hmeichhia ten pawng sual an tawk a, pawisawi leh sawilo te lung inah khung an ni a, duhthlanna pawh hmang thei lovin tih luihna in khaw dangah khalh khawm an ni a, sipai ṭihna leh hlauhna chu a nasa zual zel bawk, engmah ti thei lo leh ti ngam lovin thlun beh dinhmun ang hial a dingin Mizo mipui te chuan hetihlai hun hi an hmang a ni. Chutia mipui mang ang leh chhan ngai ngawih ngawih Rumri chuan Human Right Committee, mifing hmasate leh hnam hmangaitute zarah a ngen chhuak a, he thil hian mipui mang an la zualpui leh tih ri theih an nihna, thlun beh an nihna dinhmun chu rei vak lohah a chhawk zang khai thei ta a ni. Mizoram a buai a, mipuite'n harsatna leh ri theihna na men lo an tawrh lai khan hnam movement-a a bul tumtu MNF hruaitute leh India intelligent thenkhatte chu remna leh muanna a awm theih nan an inber u fo va, Kohhran hruaitute pawhin hma lahin Christian Peace Committee an din a, nasa takin hma an la ve bawk. Tin, Mizo zirlai pawl pawhin inbiakna hi a hlawhtling ngei theih nan tha an thawh nasa hle a, an hma lakna avanga hliam tuar, zel tang, ramtuilei lo hial nih phah te pawh an awm bawk. Chutia Kohhran hrang hrang, Mizo zirlai pawl te, tlawm ngai pawl te, political party te leh Mizo mipui mimir thawra a zarah kum sawmhnih chhung teh meuh buaina leh tawrhna rap thlak takin a chim hnuah Mizoram chuan India sorkar nen remna thutlung ziakin June ni sawm thum sangkhat zakua sawmriat paruk khan Mizoramah remna leh muanna a lo awm leh ta. Kum sangkhat zakua sawmriat paruk August ah Mizo hnam tana nunna hlan ngam hnam pasal tha rammute chu remna leh muanna a awm tak avangin Mizoram ah an haw a, Mizoram pawh state ah hlan kai a lo ni ve ta bawk. Mizoram ah remna leh muanna a awm tak hnu kum sangkhat zakua sumriat paruk atang hi chuan India rama state zawng zawng zinga state ral muang ber, island of peace, a lo ni ta zel a. A chhunga cheng Mizo hnam te tana lawm awmin a van eihthlak tak meuh meuh. Ram buai dinhmun atanga state ral muang bera Mizoram chanchin sawi theih a nihna te. Mawr bawk theih a nihna te hi hnam anga Mizote hlawhtlinna hmel lungpui mawh tak a ni. Chutih rual erawh chuan kan ram mite an ni, kan mite an ni min ti chung si a, ralpui beia min beihna leh. Mizote kan ral vek pawh pawi ti lova, kan chunga thupek chhuah a nihna te, ruanghlawm tur em pawh awm mum mal lova min bei duhna te, huatna thupek nena min beihna zawng zawng te kha chhang leh tharten theihnghilh mai lo leh thawnthu anga inhriat satliah mai lova,